אין די לעסן גיי איך איבערגיין וויאזוי צו ליינען א אפשענס טשעין אזוי ווי א פראפעשענעל, זאלסט עכט וויסן וואס ס'טוט זיך דארט, וועסט דיך אויסלערנען וואס יעדע קאלום מיינט, סטרייק פרייז, ביד, עסק, אפען אינטרעסט, וואליום, דעלטא, און אזוי ווייטער, צו זען יעדע זאך וואס ס'גייט דארט פאר, אויב דו קוקסט אמאל אויף א אפשען טשעין. און ס'האט דיר אויסגעזען ווי טערקיש, לאטייניש, האסט נישט קיין אהנונג וואס דארטן גייט פאר, די לעסן איז פאר דיר. און איך וויל דיך דערמאנען אז דו ווילסט באקומען אלע לעסנס, פליז סובסקרייב דיך אויף יוטוב אדער אויף חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, און אלעס וואס אונז רעד מיר דא איז פאר עדיוקעישאנעל פירפעסעס אנלי, ס'איז נישט קיין אינוועסטמענט אדווייס. אויב דו ווייסט נישט וויאזוי אפשענס ארבעט זאלסטו נישט אנרירן קיין אפשענס, דארפסט טויזנט פראצענט וויסן קודם וויאזוי זאכן ארבעטן, און לאמיר אריין גיין צו זעהן וויאזוי א אפשען סטשעין זעהט אויס. סאו אויב דו ביסט סיריעס אין טרעידן אפשענס אדער צו לערנען וויאזוי מען ליינט א אפשען טשעין, דאס איז א נאן נעגאושיעבל זאך, דאס מיינט דארטן שטייט אלע אינפארמעישן און דו דארפסט וויסן וויאזוי מען ליינט עס, פון סטרייק פרייסעס ביז אימפלייד וואלעטיליטי דארפסטו וויסן וואס דארטן שטייט. און איך גיי דא איבערגיין אין די לעסן וואס מיינט א סטרייק פרייז, ווי זעהסטו די סטרייק פרייז, פארשטיי די ביד עסק ספרעד, ווי זעהסטו דאס, אונז האבן געהאט עקסטערע לעסענס אויף דעם וואס ס'מיינט די ביד עסק ספרעד, אבער ווי זעהסטו דאס, ווי זעהסטו די אופען אינטרעסט, ווי זעהסטו די וואליום, און פארוואס איז וויכטיג דאס צו זעהן, וויאזוי קענסטו ליינען די אלע גריגס, די דעלטא, די טערא, און ווען די סעלעקסט די סטרייק פרייסעס וויאזוי קענסטו זעהן די סטרייק פרייסעס, וויאזוי צו עוואוידן אי ליקוויד סטרייפס אדער גרויסע ברייטע ווייד ביד עסק ספרעדס, און לאמיר אויך איבערגיין וויאזוי מען קען טרעפן די בעלענס צווישן ריסק, ריווארד, ליקווידיטי און פארשטיין וואס דו זעסט דארטן אויף די אפשענס טשעין. א אפשענס טשעין זעט אויס זייער אווערוועלמינג קודם, ס'זעט אויס ווי ס'שפרינגט נאמבערס אין פראנט פון דיינע אויגן, דו ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך דארט, באט איינמאל דו פארשטייסט וואס דו זוכסט, וואס יעדע קאלום מיינט,

און איך גיי דא עפענען געוויסע זאכן און פילטערן מיט געוויסע אינפארמעישן כדי דאס צו מאכן אויף א גרינגע וועג. סאו געב א קוק אויבן דא, די ערשטע זאך וואס דו זעסט דא איז דאס זענען די עקספיירעישן דעיטס, אקעי, אין די פאל דא האסטו עקספיירעישן דעיטס אנגעפאנגען פון סעפטעמבער פֿיר, סעפטעמבער פֿינף, און אזוי ווייטער, ווייל SPY האט דעילי אפשענס. יעצט יעדע איינע פון דעם קענסטו זעהן איז א דראפ דאון, סאו אויב דו עפנסט עס גייט זיך עפענען די דראפ דאון, סאו לאמיר עפענען למשל די פון סעפטעמבער פייוו, האט זיך געעפנט די דראפ דאון וואו דו קענסט דא זעהן אלע עקספיירעישן דעיטס, האועווער, דו זעהסט נישט אלע עקספיירעישן דעיטס ווייל דאס איז אנגעשטעלט געווארן אז דו זאלסט נאר זעהן ביז צוועלף, לאמיר דיר ווייזן, דא האסטו סטרייקס צוועלף, סאו דו קענסט עס דא אנשטעלן אז דו ווילסט זען מער ווי צוועלף קענסטו אנשטעלן אז דו ווילסט למשל זען זעקס, דריי, איינס, אכצן, טערטי סיקס, און אזוי ווייטער, און אנדערע פלעטפארמס קענסטו אנשטעלן צו זען אלע, אבער לאמיר זאגן איך וויל אנשטעלן פאר טערטי סיקס די מערסטע וואס איך קען דא, קען איך זען זעקס און דרײַסיק סטרייק פרייסעס העכער די יעצטיגע סטאק פרייז, און זעקס און דרײַסיק סטרייק פרייסעס אונטער די יעצטיגע סטאק פרייז. פיין, סאו לאמיר עס צוריק נעמען צו צוועלף, פשוט דאס צו מאכן גרינגער נישט צו זען אזוי סאך אינפארמעישן. יעצט איינמאל איך בין דא אינעווייניג זעה איך דא זייער אסאך אנדערע אפשענס אויך. אין די פאל וואס אונז זעמיר יעצט זעה איך וואליום, איין מינוט פאר איך גיי צו דעם געב א קוק דא, ס'איז סענטערד אן די סטרייק פרייז פון ארום די יעצטיגע סטאק פרייז וואס ס'איז סיקס פארטי טרי, באט למשל אויב איך וועל דא מאכן די דראפ דאון אראפ וועל איך זען איך קען מאכן סענטערד איבער די דעלטע אדער די פראבעביליטי פון אין די מאני וואס אונז האמיר עקסטער דאס איבערגיין אין א עקסטערע לעסן באט כ'על עס דא נאר געבן א טאטש סאו אבער נארמאל דו ווילסט עס סענטערן איבער די סטרייק פרייז ווייל דארטן גייסטו זען וועלכע זאכן דו ווילסט וויפיל סטרייק פרייסעס, אין די מאני און אוט אוו די מאני כדומה. סאו די ערשטע זאך זעהסטו דא וואליום, וואליום מיינט בעסיקלי וויפיל פון די קאנטראקטס האט זיך געטרעיד אין די היינטיגע טאג, און אזוי ווי איך רעקארד דאס פאר די מארקעט האט זיך געעפנט איז די וואליום זיראו, ס'איז גארנישט דא קיין וואליום, קעיר קען זעהן די גאנצע זאך איז וואליום זיראו. נאכדעם איז דא אופען אינטערעסט, אופען אינטערעסט מיינט וויפיל פון די קאנטראקטס בכלל עקסטשעינדזשד הענדס, ס'איז דא אפן אזעלכע קאנטראקטס, אין די פאל איז דא צוויי טויזנט נײַן הונדערט צוואַנציק, קאל קאנטראקט פון א סיקס פארטי פאר סטרייק פרייז, דאס דא האסטו די סטרייק פרייז, דאס איז די סטרייק פרייז פון די סיקס פארטי פאר, און דאס האט צוויי טויזנט נײַן הונדערט און צוואַנציק קאנטראקטס אין די קאל סייד, אין די פוט סייד, אויף די רעכטע זייט וועסטו זען די פוט סייד, האט עס טויזנט מיט נײַן און זיבעציק קאנטראקטס, און אויכעט וואליום זיראו ווייל ס'מארקעט האט זיך נאכנישט געעפנט.

דעלטא האט עס, סאו און דאס איז עס פוינט סיקס ניין, דאס איז א וואן דעלטא, עגעין דאס איז נישט די עכטע נומבערס נאר די מארקעט איז נישט צוגעמאכט איז עס נישט הונדערט פראצענט אפדעיטעד, דאס איז א פופציג דעלטא און אזוי ווייטער, אסאך פון די זאכן איז נאך מיט די נעכטיגע פרייזן וכדומה, נאכדעם קענסטו זעהן א פערסענטידזש. וואס איז די פראבעביליטי אז די אפשן גייט זיין אין די מאני, ATM מיינט אין די מאני, ביי עקספיירעישן? אין די פאל האט עס א פארטי פייוו פערסענט טשענס אז ס'גייט עקספייערן אין די מאני, סאו ס'האט אויך א פיפטי פייוו טשענס אז ס'גייט עקספייערן אוט אוו די מאני, און אזוי ווייטער. נאכדעם קענסטו דא זעהן די ביד מיט די עסק.

סאו דאס איז זענען די אלע קאלומס וואס ליגט יעצט ארויפגעלייגט דא, אבער דאס האב איך אלעס ארויפגעלייגט אז מען זאל דאס קענען זעהן. וועסטו מיך פרעגן וויאזוי קען איך ארויפברענגען צו זעהן אנדערע זאכן, סאו לאמיר זעהן וויאזוי מען קען זעהן די אנדערע זאכן. אונז גיימיר דא קליקן אויף די סעטינגס, זעהסט די וויל דא? לאמיך דיר עס ארויספוינטן, דא דא א וויל זעהסט? אונז גיימיר אויף דעם קליקן, יעצט איך ווייז דיך עס אויף די אפשען טשעין פון טינקער סווים וועב, דא האסטו טינקער סווים וועב, דאס איז פון שוואב, אבער קענסט עס טון ביי אינטערעקטיוו בראוקערס, יעדע זאך האט א לערנינג קורב, באט עטליעסט דו ווייסט וואס דו זוכסט, וועסטו עס טרעפן איבעראל, סאו ווען איך קליק דא אויף טינקערסוויל ביי די וויל, קומט ארויף וועלכע קאלומס וויל איך זען, איך האב דיר געוויזן דא די וואליום, יא געדענקסט איך האב דיר געוויזן די וואליום מיט די אופען אינטרעסטס און די דעלטא פראבעביליטי אוו מאני, ווייל דאס איז געטשוזט דא אז דאס זאל זיין די וויזיבל קאלומס. אבער לאמיר זאגן איך וויל יעצט זעהן אנדערע זאכן אין די וויזיבעל קאלומס, האסטו דא א גאנצע ליסט מיט זאכן וואס דו קענסט דא צולייגן אדער אראפנעמען, סאו לאמיר זאגן איך וויל אראפנעמען די אלע קאלומס, איך וויל נישט זעהן דאס, איך דארף נישט אים, איך דארף נישט אים, איך דארף נישט אים, און לאמיר זאגן איך וויל האבן ענדערש מארק טשעינדזש, אקעי, אדער די, לאמיר זאגן די. די תורה וויל איך האבן וואס דאס זאגט מיר וויפיל גייט דיקעיען, וויפיל גייט פארלירן די וועליו די אפשן מיט יעדן טאג וואס ס'גייט אריבער, דאס וויל איך האבן. איך וויל אויך האבן די אימפלייד וואלעטיליטי, וואס איז די וואלעטיליטי פון יעדע אפשן. כ'וויל אויך האבן די מארק טשעינדזש פערסענט, וויפיל האט זיך געטשעינדזשט די אפשן פרייזן די לעצטע טאג. און איך מאך אים צו, האב איך יעצט די זאכן דא, סאו דא קען איך זען יעצט די מארק טשעינדזש, וויפיל האט זיך געטשעינדזשט אין די לעצטע טאג די אפשן, די פרייז איז ארויפגעגאנגען מיט וואן פוינט עיט טו פערצענט, אקעי דא איז אראפגעגאנגען די פרייז מיט דרײַ פערצענט, די איי ווי, די אימפלייד וואלעטיליטי, דא איז א איי ווי פון פֿינף פערצענט, דאס איז א איי ווי פון זעקס פערצענט, עגעין די מארקעט איז צוגעמאכט יעצט, עס איז נישט קיין עכטע נומבערס באט ס'איז עכט נישט רעלעווענט, איך ווייז דיר נאר ווי מ'זעהט יעדע זאך, די טעיטא, תורה מיינט וויפיל פארלירט די אפשען די וועליו מיט יעדן טאג וואס ס'גייט אדורך, די תורה דא איז פֿינף און נײַנציק סענט פארלירט עס די וועליו מיט יעדן טאג וואס ס'גייט אדורך, פארגעס נישט דאס איז נאר איין טאג ביז עקספערעישן, וועסט עפענען א אפשען טשעין למשל לאמיר זעהן א אנדערע עקספערעישן פון לאמיר נעמען. גייט דא נעמען הונדערט און פֿינף און דרײַסיק טעג ביז עקספיירעישן עס צו זעהן אז די תורה איז אינגאנצן צען סענט און פארלירט צען סענט יעדן טאג ווייל ס'איז סאך ווייטער ארויס פון די עקספיירעישן סאו דאס איז בעסיקלי וויאזוי דו קוקסט אויף א אפשן טשעין. סאו אויב דו האסט אמאל געמאכט א טרעיד אין אפשנס און דו האסט דיך דערזעהן אז דו האסט געטשוזט די ראנג סטרייק פרייז, די ראנג עקספיירעישן דעיט, די ראנג ביי אדער סעל, קען זיין ווייל דו האסט נישט געוויסט אזוי גוט וויאזוי מען קוקט אויף א אפשנס טשעין. און יעצט דארפסטו שוין יא קענען. דו האסט עני קוועשטענס פון די טאפיק וואס אונז האמיר היינט גערעדט אדער פון עני אנדערע טאפיקס אין די אפשענס מארקעט פליז לאז איבער א קאמענט און מאך זיכער צו לייקען און סובסקרייבן צו די טשענעל אדער זיך איינשרייבן צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג צו באקומען אלע אונזערע אפדעיטעד לעסענס אויף אפשענס.